Lucy, nihin zei desi? Va ka nei cang le? Ning zak lo ma. Atu hi ka darling khol tlun lio si. Ina ke malau kum kum har tuk lagrata. Nang he zei hen ape thai lo mi keima van do sui ke sang ma kha rak thai kha rak thai Hello. Hana ma. Uh, uh, how na si? Na ku chi zong ka si lo, na mong le zong ka si lo, na thong thong ka si. Thawngpang ah Yah Calen Thawng Yah kan i ṭhen hnu ah rak ka chawn ti hla kan ti lo ma nangmah zong daling na nei cang kem zong daling ka nei cang rak ka chawn ti hla kan ti mi cu zeidah na ka chawnh ka du a kan chawnh la ka du a kan chawnh lo kem nosko ta umri tuah Tuhi darling na ngei te? Aw, darling ka nei cang. Nan inn pawng i, nan inn pawng i, ceu ceu timi hen khan kan i uar. Mit nal pa kha ma zang ka vet sula. Atu hrim rak phiat. Ah, zei ta mu cu kan kar cu nang cu na thlak ti i kan i ṭhen cang ko mi cu. Na thlak na ka ti ma van du si? Nangmah le keimah kan i pehtlai hinak hi a si sawh silo maw? A hlan i kan ihṭinak vialte, kan tuahmi thil vialte he, hmanthlak he, video he ceubaw kha kua ning lengmang cu maw na duh? Ka pa si a si.

Inn ah keimah lawng kum kum har tuk rak ra dah. Calian thawng, darling zong na neih komi pi khi a zeidak emaw cu nak au rih. Ka ra kho lo Calian thawng. Madusi, na ra lama a si lo si la. A hlan i kan tuahnak pawl video le hmanthlak pawl ceu baw sinah sinah ka kuat la.

Mah cu zei va ngeih cu nai tim rih? Ha? Oh, mah zei hen a poi i? Poi. Mah ti sunong nih na ka ṭhi lo ma? Ka du ah kan ṭhit la. Ka du ah kan ṭhi lo. Kem nawl a si. Na ning hal ning he na ṭhit lo ding nu hna khi teh na duh ni paoh in tu na kan vaivuanh cu. Ah, atu na darling zong hi teh ka zaang bak fak na kong hi a thei hnga lo ma ka te. Ṭha, siseh maw Christian, laphuih can ah na va le chung le pakhat hmanh tang lo in a hlan lio kan um dan hmanthlak he video he tang lo in ka kuat dih hna la. Thema. Caden thawng na theih ding ah kan chim let atu he. Atu ka ṭhit dikmi pa hi teh ka kong vialte a ka theih dihtu si. Ka kong vialte he pakhat nan tang lo ka chim dih i a ka cohlangtu si teh a chunglei zong nih hin teh a kan cohlan. Zei ka chim poah hin ka tuahmi thil vialte an thei dih ma a ka cohlangtu si. Nangmah bantuk in teh nu pakhat zeitindah a thang ka chiat le i nu pakhat zeitindah ka baibal le tiin ruahnak lungthin a neimi pa si lo na thei ma? Ṭha, ṭha. An zoh bak na cu. Oe, na duh cun teh mah kan video vialte kha CNN le BBC khan va kua ding na duhnak page pa wa va pe ding ha va kua ding ha ka zeihman a poi lo na thei ma? Ma da sui. Na bau ngai cang eh. Oe, bau eh. Kan chimri le ma di cun teh alhan ni te na vaivan ni na rak theih mi van do sui kha ka sti lo atu chu te na theih bal lomi le na hngalh bal lomi le nang hi zeihman aa te tlai lomi keimah van dot sui hi sang ma kha rak thai kha rak thai kha rak thai tunai kan au le nih hmusak bantukin tuchan mino pawl nungak tlangba pawl karlak ah relationship kong he pe tlai in to cha lomi thil he tampi um chin lengmang kar chin lengmang zeiruang ti si cun hlan ah cun man thak pakhat te nga ding hman khe he khuapi diang kal le hman thak dorak hin azai Cu hnu ah thla khat te na ngah hnu lawng ah hman thla pakhat khi kan ngah khawh mi si cu mu. Tuchan ahcun kan ṭet le phone zong in siseh cun ah camera a hme mi tete a phunphun second pakhat ah hmanthlak pakhat kan zaih khawh cang. Video zong nikhat ah kan duh zat in kan ser khawh cang. Cu si caah khakha a ṭhatnak lei kan hman ahkhan cucu a poi mi si lo. Nain Uh, hihi chiatnak lei ka hman sual ah cu ṭihnung taktakmi si. Uh, nungak tlangval pawl nuam tein an i uar lio ah pakhat le pakhat ngai tikah uh, zoh ṭhannak caah ti in man thlak tete video tete uh, a ṭhami he mo zoh dawh lomi he uh, telephone chung le camera chungah a fimmi chiahmi tu chan ah cun kan tampi cang i um lo in khin lung i hmuh thiam lo rongah an i piat sual an i ṭhen sual si ahcun Hihi tlirhkhawhnak le hnanawhnak petu thil ah a cang khomi si. Pakhat le pakhat i piat lo zong an i ṭhen lo zong ah nan phone nan thlau sual silole nan phone kha mi ṭhalo kut ah a phan sual si ahcun kha video pawl le hmanthlak pawl kha khanu khapa nih khin website te hna telegram te hna ah khin a phozar khomi si ṭihnung taktak cutin si ca relationship pakhat ah nungak tlangval kan i uar tikah Kha bantuk hmanthlak le video pawl hi nan phone siseh nan camera siseh chungah khin chiah lo ah khin a ṭha. Cun pahnihnak ah pakhat le pakhat zawnruahnak upatnak he khin i uar ah khin a ṭha. Zawnruahnak le upatnak um lo ah khin cun pakhat thil pakhat ruangah nan i ṭhen sual tikah Kha nu tham cu duhpoh in vaivuan cangmi si. Kha pa tham cu lu le taw duhpoh in ka leh cangmi pa si tiin khan i mualphonak he i tuah sual fawi te. A pathumnak ah aa i ṭhen cangmi, na kal tak cangmi relationship pakhat cungah na tuah dingmi thil cu na lung i thlek cang ko. Cucu na ex caah, na darling a thing caah na tuahpiak khawhmi, na pek khawhmi laksawng sung bik a si. Ka lawm.